if i can talk to someone maybe achazvinzwawo maybe zvinokwanisa kuchinjawo the way they are thinking kuti vari mumarelationships and isusu as especially the african girl child we think kuti kugara murelationship iri toxic ndiko kunonzi shinga mwana wangu We've got ana mama, ana fathers, even the young generation this time. They stay in my relationship just to say shinga. Ndizvo zvinoita my relationship. Are you able to draw the line kuti iko zvino ndakuabuswa murelationship yangu? Even kana ndichinzi ndiri munhukadzi. How is it easy for you to identify kuti no, this person is now drawing the line.

um, inonzi inonzi character assassination someone wauri kuti izvoni this is my loved person munhu waunoda has become your worst enemy has become your worst enemy muchivata muri machira mumwe chete but muchizviti muri kudanana how many hanzi inonzi trauma bonding jen thanks so much so apparently i have noticed as much as mazepe and the family started off vachiita maskit on facebook zvakavanzika zvakubuda

mukadzi wake it is not only mazepe there are thousands of women vari kuabhuswa nevarume makanyarara muchisekerera some of you you say takagarira vana vedu some of you you say handina kwekuenda have you ever looked for any options have you ever even considered kuti if this man kana murume wangu achinyazondida murume anokuda chaizvo chaizvo ingakudisrespecta pane vanhu zvakadaro guys let's be honest do you think that is practical kuti a man that loves you kana if a man loves you muchokwadi chokwadi do you think a man can come and disrespect you even removing self esteem pauri pane vakadzi vasiri pasocial media vakagara mudzimba vanorohwa pamberi pana ambuya vavo do you know kuti things are happening a lot is happening to the girl child but we keep in silence and say haa ah, ndakagarira mwana vana vangu you come and you say ha ah, one day unouya uti andaneta ah, vanhu vamwari i am so tired handizivi kuti ndinoita sei and then you forgive and then you forgive mweya wethe girl child wekuregerera if you were to use that energy

don't limit yourself kutsvaga options chimbotanga wazvibvunza kuti okay even if god came and gave me mari yes ndakapiwa murume ari kukwanisa kundishandira but mwari inini semwana musikana what have you given me in my hands zvekuti i can make my life happen we have a lot of women that are staying mudzimba dzakapera kudhara we have ladies that are staying mudzimba dzakapera kudhara but you are staying and suffering in pain we are in a here era where we are seen mwana musikana at 30 anoita stroke we are in a situation yekuti mwana musikana anokusanangurira mamwe maproblems ekuti kwandiri inini penelope at 44 i have never seen mahora movies akaita seizvozvo but you see mwana musikana ane 20 years achiti ndizvo zvinoita dzimba i know its not easy inga waro it can be a situation yekuti waroorwa because wabva kubackground yakaoma and you feeling kuti murume iyeye ndiye breadwinner wemumba don't get relaxed kana taroorwa asikana let's get okay sorry about that the network was hanzi nahappy mazepe needs help i personally feel you know isusu vanhu vatema we have a tendency yekuzviti tiri strong maproblems haana munhu wekuti ari strong this is why you see kuti isusu vanhu tinokurumidza to age this is why you see kuti munoroorana nemurume wenyu zvakanakanaka over 20 years iwe unenge uchizviti i am being strong im being strong im being strong muustrong imomo iwewe uchakurumidza kuchembera this is why you see vanhu vachiti izvoni vasikana vanokurumidza kuchembera kudarika varume besides you giving birth kuti bhodhi yako inochinja mental problems can affect your life zviri so serious unosara wakaondoroka its either unosara wakaondoroka kana kuti unoita obese uchidya nenhamo vanhukadzi please i beg you don't normalize maproblems nenhamo mobva mazviti kushinga you are digging your grave slowly slowly ndine hama yangu i have relatives that are mumarelationship ari toxic i have friends

I sleep with men mukadzi wangu anozviziva how do you wake up tomorrow morning uchifamba in your compound how do you carry yourself neself esteem when the person that you are saying you love ndiye ari kukudestroya how many of you munoitwa even physical abuse

they will get traumatized vana vasvika in their teens you wonder kuti sei vana vangu especially vana vasikana venyu vamuri kukura vachiona zvinhu zviri kuitika between baba namai thank you so much lloyd how are you i'm in zimbabwe i'm in zimbabwe ndakambotiza kucape town guys

he is living in denial he is trying to come out kuti ndiri bisexual and the people that are suffering vanhu vari around and it is the wife that's going to suffer pamunenge muchiti ndiri kushingirira ndiri kushingirira ndiri kushingirira ndiri kushingirira uchashingirira for five years Mazepe haasi kuchinja anoramba achiita the same human being that he is he will even become better because anenge achiti mukadzi wangu ano akazvigamuchira muno you accommodate varume venyu mudzimba and havachinji they will keep doing the same behavior even it becomes worse because anenge achiti izvoni mukadzi wangu anozviziva mukadzi wangu haa mukadzi wangu anotozviziva hapana zvaangatomboita engave magirlfriend ma mukaona mafone number yemagirlfriend kana kuti mukaona manudu munobva baba mwana vokuti isori haa mahure aya ndanga ndichitaura iwe uri munhukadzi wotosaidira kuti hai ihure mahure wakutotora foni wakufona acharambana nehure iroro achaenda pane rimwe hure so the chain keeps going on and on and on and on paunopedza 30 years uri mumarriage unenge wataura nemahure 35 ari kusara netrauma ndiwe because 30 people are coming on you your husband is continuing achirarama life yake iwewe ndionenge uchiti ndakashinga paunotanga uchikumbirwa sori pekutanga kuti mai mwana ndakanganisa that's when you are supposed to stand your ground and you, that man onyasoziva kuti this woman is a non nonsense munombozviziva kuti pane varume vari kunze uku vanotoziva kuti madam havaitirwe nonsense yakadaro variko varume vari izvezvi tiri munomu takagara 2023 there are men out there that will say mukadzi wangu haitirwe nonsense yakadaro vanotya munenge muchitovati vakadyiswa but haana kudyiswa anorespecta mukadzi wake there are men out there who truly respect hatisi kuti havaiti msikanzwa they do but anenge achitoziva kuti mm, madhamu yangu haiitirwi zvakadaro modin how are you i'm fine it's very hot in harare kuri kupisa zvisingatomboiti so this is what im saying kuti panotanga kuti masangana madam nahusband madam wako murume wako paanotanga kuita masketch iwewo unenge uchisekerera ah it's okay ah kanganisa ah ndakatozombobata this is how women we normalize zvinhu zvisiri normal ndakatozobata murume wangu ane girlfriend ah ndikanotuka girlfriend yakatozopera relationship yacho two months six months later ari kukuvigira kuve futi girlfriend hausi kudhila nemunhu ane problem uri kudhila

kuti ublame vanhu kuti vanhu vemaskiti ndimi muri kuitisa kuti mazepe aite noise kana ucharamba achiita noise you are now finding the weakest vakamboona vanhu vanonetsana mudzimba vachiti ndisisi vako ndibhuti vako hee ndiambuya vangu you are finding the weakest link in the equation yekublema instead of facing the real problem dzinenge dziri mudzimba mazepe needs a strong wife men vakaita samazepe vaya vaya variko vakawanda and they would manipulate you pane varume vandinotoziva inini real life kutovaziva vari mumerid vanoti akarova mukadzi wake mangwana anoenda onomutengera chikafu endei kurestaurant mai mwana sorry do you think your feelings kurwadziwa kuri mwoyo kunopedzwa nasori yekutenga kfc kana kuspa kana space kana chero mukanogara kuocean basket kana mukanogara kuroko mamas kana kuti mukanogara kumozambique restaurant is it going to finish the pain kana munhu akaita misikazwa yake anobva kuti ndinotengera hembe i remember this guy this guy wataimbotraina naye when i was

There are husbands that will respect their wives achiita magirlfriends ari kunze achidzoka kumba. Pozoita mahusbands anobva achiti now I am completely living. Ndauda unotanga life yangu with my new girlfriend. This is why you see kuti we, we have people vachidivorce, varoorana and then the divorce. Unfortunately with mazepe, mazepe ari kunakirwa with the men not with ladies he wants to be kuside kwevarume he is trying by all means to frustrate ari kuda kufrustrata mukadzi wake even if the wife akaramba achiti i am being strong i am being strong i am being strong mazepe is not stopping he is enjoying side revarume than vakadzi

where am i going to go vana vangu ndovaisa kupi nyaya yechurch as well it comes in kutishoni they always say religion, religious is one of our weakest tinotanga tinotanga kuzviti izvoni ko vanhu vekuchechi vachafungei ndikasiya vana ndikafamba ndikaenda vanhu vekuchechi vachandifungirei chii but at the end of the day this is what iam just encouraging vakadzi you might be having your other different story iri similar or iri completely different kune nyaya yamazepe but you know kuti this the things zviri kuitika kwandiri this is not normal I have women vanouya kuinbox and they're talking about nyaya dzavo dzema abuse. It's difficult for another woman kuti inini ndikutizhoni and onosiya murume wako because I may not ever understand the pain that you are going through. And I've always said, inini I've divorced ka two and i've been married ka three and pese kana chanyasorwadza handitomboudzi kana munhu you just walk out completely uri wega kana warwadziwa wega warwadziwa wakutonyasoona kuti pana pandarwadziwa zvamu chose unosumudza mabhegi ako usina mbofonera kana mai vako kuti ndakuramba murume thats the truth because the minute yaunotanga kuti somebody problem yandiri kuita mumba mangu yakamira abcd pane vamwe vachakuti shingirira pane vamwe vachatukirira murume votanga kuti anopenga haana kukwana iwewe uchiri kumuda

we will even cause more damage than zviri kuitika ati muri kunzwisisa and she was like no talk to him indobva ndaenda samaiguru me being the penny that i am i started i was not even insulting i was talking to him nicely not kuti tiri kurwadziwa kana kuti tiri kukumbira kuti baba munini musadaro aiwa taitova tizvoni thank you very much for coming out kuti imimi muri kunetsa mwana wamai vangu

he became a very bitter someone iye paari kufungidzira kuti tichamunyengerera kuti sorry we were saying let's share and go separate ways so sometimes pamuri kugamuchira masori munhu anouya kuti o oh, sori ndanga ndakadhakwa ndanga ndakaita sei muudze kuti iwe mai mazepe chimboudza mazepe futi you can get to a point where you say we are separating separation does not mean divorcing you can separate so that mazepe will get time to think kuti what exactly does he want with himself give him space kana uchikwanisa kutora tunhu twako uri kuinda kubasa take even the kids onogara somewhere uchizviendera kubasa give him time murume wangu i love you but the problems that we are going through are bigger than us saka ndikumbokupa kana one month uchifunga kuti what do you exactly want because ukauya in the same house mazepe is looking at you acharamba achingoita izvozvo

muavocado tree unoisa maroots ayo it takes 10 years kuti muavocado utange kubereka unenge wakashingirira murume wako achiita maroots pasi ekupenga by the time pachazomuka munhu kuti iko zvino ndaneta after 10 years iwe unenge uchiti ndaneta nemaproblems mazepa anenge atoisa maroots ake ekuti now inini i am living my free life this is why we see the majority of women munoita bp because nemastress ari kuitika mudzimba mastress ari kuitika mumarelationships have strength to say iwill be able to deal with maproblems love yourself first zviide iwewe pakutanga usati wada umwe munhu sit down and tell yourself who am i ndiri mwana wamwari akangogadzigwawo like any other person ndine reason why god placed me pano pasi i am loved i am lovable maproblems ari kuitika mumba mangu its not because ndini ndiri kutadza call a spade a spade do you know kuti there are women that will go out varume vachitadza unoona murume achikutadzira mukadzi anouya kuti ndini ndiri kutadza hameno zvandiri kuitira murume wangu handitombozivi kuti anoda kuti ndiite sei iye ari iye ari kutadza face the problem if your husband is a problem he is a problem haachinji

kana kuti varume vanenge vachitoti mukadzi wangu anozviziva anozviziva haisitombori pressure handei boys the go it is this is not just about my mazepe i am talking to a lot of women guys like i said i have relatives vari muabuse abusive relationships i have friends i have people that i know and the end result the end result inoitika pazvinenge zvichitanga iwewo mukadzi wakagarira vana zvinozoita 10 years wakudhampwa you are broken makamboona vakadzi vanga vakagarira vana vavo kana murume azomeka decision kuti handichakude akuenda kuti vakadzi ivavo vanenge vari broken se women we allow to be broken we give the hama yekutoti iwe tora hama undirove rove rove rove rove rove rove over the years youll be getting beaten nethe person wauri kuti you love do we even know the definition yelove as african women do we know what love is kana kuti tiri kupinda mumarelationship kuti ndakuenda kuhondo ndiri muhondo nemunhu wandinenge ndakarara naye this is how funny relationships can be this is stories that you hear from people do you know someone who even say ha murume wangu anokwanisa kutondibaya nebanga akatsamwa anondibaya nebanga and you thinking that is normal are you honestly for real you talk about someone ari kutora banga kuti akubaye baye but ndiye munhu ari kuti i love you apologizing abusers apologize they are very sweet scammers are very cunning Maabusers are very cunning, my dear. Him coming and saying sorry does not mean anything at all. How many of you women munorowa mudzimba? Unoroverwa kuti wabvunza kuti phone number ndeyani? Unoroverwa kuti maybe hauna kubika chikafu zvakanaka. Murume wokurova.

actions ake because we have actions speaking louder than words you can't say mukadzi wangu sorry ndanga ndakatemtwa that's why ndakanorepa you can't be saying sorry mukadzi wangu ndanga ndakatemtwa ndosaka ndakaita magirlfriends ndakanomitisa baba vanenge vane vana five kunze pavakatanga kuita one wekutanga ukazviziva vakauya vakakuti sorry you accepting the sorry as a woman pauri kutadzirwa zvakanyanyisa you are giving the man the permission kuti murume wangu ndokuda foolishly you can do whatever you want with me that's the bottom line in red capital letters itai henyu zvamunoda neni ndini domet wenyu muchaita modzoka moti sori moita modzoka moti sori moita modzoka moti sori ari kurwara in two three four years time tichaona dzaenda muchaona mukadzi wamazepe adonha nestress muchaona mukadzi wamazepe makamboona vakadzi vanofamba vachichema in have seen women movin achichema kuchema misodzi ichibuda kudai so akakwira kombi kana kuti achienda kubasa anongosvika achinzi kushumba misodzi chii ari kufunga sori iyaya yakaitwa nababa kumba baba will come and say sorry mukadzi wangu but let me ask you one question dai kuri kuti vakadzi dai maishanda chaizvo chaizvo zvakanaka naka youare working and youare independent you can sustain kubhadhara tumabills twako tumwe twese would you allow someone to do that to you would you allow someone kukuitira mavhengevhenge iwawa inini personally inini personally handitombodiscase nemurume kuti girlfriend yako ndinhingi hazviiti i can't ah, shuwa ndingatozvipa itai kwamuri kuzviita but you can't come and discuss with me kuti phone number iyi sorry peni de ndanga ndakatemptiwa ndanga ndakaita se because chero ini i can get tempted i can also get tempted mukadzi wamazepe instead of you say accepting the soul the soul chimbonyengwawo tione kuti mazepe achagamuchira sori yako here ndamboenda nyengwewo nezvimwe zvikomana zviri pasocial media zvakawanda wanda zviripo zvimabloga bloga, bloga.

and mental abuse guys ka hamuna chamakaziva imimi mental abuse iri worse than physical kurowa wazvibhakera kudai so zvinopora but mental it takes years unopedzisira wakutopenga imi vanhu muri kukurudzira kuti mai mazepe mazepe ati sori mukadzi wake unyemwerera voenda kuspay you think the pen is worth 150 you think honestly the pen it's only 150 mai mazepa akashanda akaura she will be able to take herself kuspace achidya chikafu che 150 she has to stand up to mazepe not her accepting sorry ukatadzirwa nemunhu stand up to them not kuti munhu akutadzira auye achikuti sori sori haiite kuti munhu achinje sori inongoita kuti zvinhu zvive after two three four days ndotanga futi minana yangu he is a manipulative bastard mazepe is a very manipulative bastard im telling you zviri kuitwa namazepe zviya zviya he is a manipulative human being i feel sorry for mukadzi wake but the only person that can solve maproblems ari kuitika mumba make ndimai mazepe tora tunhu twako umborti kuna mazepe ndakumboenda kumba kwedu until you change its allowed to give your husband space kuti chimbochinja kana ukasachinja handidzoki because every day guys makamboona murume anoti chero this is what vanomwa zvidhakwa zvese this is what we know kuti kana munhu adhakwa anotaura chokwadi mazepa anga amwa 5 liters yewine in 30 minutes he was able to say kuna swaga swaga ndakaita abcd newe and that is the truth I see, some of these things hazvisisiri maskit he is now telling the truth mazepe ari kuda closure yekuti aacceptwe nevanhu kuti ini ndiri ngochani imimi muri busy kuti kumukadzi gamuchira ngochani gare newe makambozviona kuti kana murume adisclose kuti ndiri ngochani haachadi zvemukadzi nhumbu or no nhumbu mazepe does not want the wife because ari kunakirwa nevamwe varume vamwe varume gives him money paanenge achiita namadhamu haana chaari kubhenefita vamwe varume vanomupa mari swaga makamunzwa achitaura kuti izvoni pandakatanga kuita chingochani ndanga ndine nzara tiri kuprison ndikabuda ndikapiwa 7000 chingochani hamumbofi makaona ngochani dzinotambura muroad saka mazepe knows mazepe ari kuzviziva anenge achitarira mamwe masocialites dziri ngochani ipapa dziri kuwana mari life yavo dziri kutoendeka dziri kuto i don't want to talk about names but pane dzimwe ngochani dzatiri kutoona dziri kuenderera mberi dzichienderera dzichiitawo maskiti in the name of maskiti vanenge zvinhu zvavo zvichiita imova mafunga kuti maskiti chete but vanenge vachitoitawo zvingochani izvozvo saka mazepa ari kuzviziva kuti ndikaita free mukadzi wangu akaenda ndikaita free iwill be a better person ndichiwana mari dzangu makavaona vamwe vakawanda vari kuita zvechingo chani havana kana vakadzi vavo vanongomitisa vachikuratidzai vana but they will never marry they will never marry they will keep on because maboyfriend avo anovanyenga anovabvunza kuti do you have a wife we don't want you to have a wife ko pandinenge ndichida kukushedza pandinoda kukushedza anenge achada kuripota kumukadzi wake mazepe is searching for money is not searching for family time he has no sense at all kuti what is family to him right now zvese zvatiri kutaura vanhu vari kuwirirana namazepe vanhu vari kumupromota kuti nyasobuda pachingochani chako

kune vakaita live and panga pane anonzi ani sisimeki vachitaura kuti this has been going on since 2021 and mazepe is just trying to bring out kuti inini ndizvo zvandiri haachadi kurarama in denial he is prepared kuti let the world know who am i but zvasarira mukadzi manje kuti is the mukadzi going to i think what mukadzi needs to do behind closed doors ndagare pasi nababa wovabvunza kuti what do you want either he's going to choose kana akasarudza let him go let him be free and have your peace mwana mudiki sterek you will get even someone that will love you than zviri kuita mazepe muku east london ikoko akasangana nevarungu vaya vanotopengeresa vanhu vakawanda achaenda kuenda kuenda mazepe mai mazepe vakasara vari zero isusu we are seeing the problems isusu we are seeing the manipulation the abuse and we are saying he said sorry he, he was doing maskits when a man comes on social platform and says to another man ndakaita zvakati zvakati and wangava uchiita what what what what is that normal and you can sleep next to him and say murume wangu i love you hamuzivi love guys lavai daro lavai daro funzai inini isusu mastabon women tinoziva love because hakuna sori yemunhu anonitadzira ah, unganditadzira uvouya uchiti sori ndine relationships about love nice moments beautiful laughter laugh nepatna yako not kuti 24 months in a year munenge muchingotukana achingokuvigira madrama achingokuvigira madrama to every other lady that is out there love haina noise guys love is fun love is peaceful love as much as they say love is forgiving but in the same bible they say kana munhu akahura inini nepatina yangu takawirirana kuti kurambana kwedu idha ini ndabatwa kana kuti iye akabatwa hapana anouya pakati pedu achiti sorry i was tempted ukahura ndobva ndafambawo ininiwo ndikahura anobva afamba period and we respect each other we work together hanzi right the letter and let her go i think he just needs to let the lady go if mazepe loves that woman as he claims ndambomuti chimboenda kumba kwamhama ndidhile nemademons ari kuitika musoro mangu cause accepting kuti ndiri bi bisexual it's not easy for him as well we need to understand kuti he even needs to go for counseling community yacho yaari kugara he needs to be accepted in the community kuti this is what is happening varume vese who are watching kuroorana nevakadzi venyu does not mean you have an enemy mumba vakadzi vanoda kudiwa vakadzi they are fragile and they are happy people mukadzi anoenderana behavior yemukadzi inoenderana nebehavior iri kuita murume kana murume akandida akandirespecta inini ndichamurespectawo ndigomuda ndigoratidza community kuti this is the man in my home i will protect and i will love chero pamunonzwa uchinzi chakafukidza dzimba matenga that is what they will be meaning because you protect your man

ndiprotecte all oh my dirty linen yangu inini ndiiprotecte kuti vanhu vasatombozvizivi mukadzi wamazepe has been trying to protect dirty linen yamazepe but iye manje ndiye akutouya the other day aitotaura kwai ndakavata na ah mazepe guys i have to go I love you so much. Hope you have a blessed day. Don't let people abuse you in the name of marriage. After all, you don't know the future because kana munhu atanga madrama ake iye ari kuplana ari kuplana hondo ari kuplana munhu anenge achiplana world war three iwe wakagara nayo uchiti ndine murume iye ari murume wako ari kukutoplanira world war three this is what the craziest thing that is happening mudzimba varume vakawanda vane mastress avo vane things that are not happening maybe kumabasa hazvisi kufamba vane madrama even kumagirlfriend vanouya vachipedzera nhamo pamuri Ah, ah, it's okay. Iri ku- iri kuita Uko. bag never other house. Saka this is what happens. Saka iwewe murume anenge abva kugirlfriend ouya girlfriend inenge yamupa tough time anouya achikurova iwewe.

into la institute i think you are right i'm also going to follow closely i hope i will be able to get phone number yavo and i'm going to reach out kana chero marelatives ake achiona my advice is chimbotorai mwana wenyu even for a month the more we are going to watch tichasvika pastage yekuti tichanzwa tamuka makuseni tonzi mai mai mazepe

people vanenge vachiita cheer leading e eh, aripo e eh, mazepe tichamuka one day yeah so at the end of the day if someone needs help let's see how best we can help them